mulalo kha vhone dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo ndi a vharesha matsheloni hano ndi tshi ri tshilidzi tsha murena washu yesu khristo kha tshi vha andele musi vha tshi pfha hezwi zwine ra tama u amba matsheloni hanoni ndi khou livhuwa zwe mudzimu vha ri tonda vha ri ita nga vhuthu Ra vuwa ri kha ḓi pfi vha tshilaho, ri kha ḓi vhaliwa kha vha tshilaho shangoni ḽino. Mudzimu zwi amba uri u kha ḓi ri funa, u kha ḓi vha na mushumo na riṋe dzinani ḽa Yesu. Ho tama uri ṋamusi matsheloni hano ndi ambe navho zwithu zwi sa dini mara zwi na mushumo nga maanḓa dzinani ḽa Yesu. Kha ri bonye maanḓa. Khotsi vha ṱaḓulu nga dzina ḽa maanḓa ḽa Murena Yesu, ndi ṱanganedza tshifhinga hetshi nga ndivhuwo ndi khou losha ngauri mukhethwakhethwa ndi vhone yehova wa mavhuthu vha re muṋei wa zwoṱhe zwifuwa zwavhuḓi na zwi sinaho tshiṱahe vhane vha tshi lifha khosi vha ṱaḓulu vha sa vhe na mulonzi wa u shanduka ndi rabela u dzumbuluwa ha fhungo ḽavho matshiloni hano ḽa dovha ḽa vha na mushumo dzimbiluni dzashu na matshiloni ashu nga dzina ḽa yesu kristo amen ndi khou tama u amba navho matshiloni hanoni mbilu yanga yo takala nga fhungo ḽine ḽa ri kha vha vhe na ndavhelelo ya vhuḓi i tshi bva mudzimuni kha vha vhe na ndavhelelo ya vhuḓi i tshi bva midzimu nga iṅwe nḓila maṱo avho na mbilu yavho kha zwi lavhelese mudzimu zwi vhe na phindulo i tshi khou ḓa i tshi bva mudzimuni i si na tshiṱahe i si na hune ya pfi afha dzinani ḽa yesu khristo thi ri vha zwi humbula zwo ri ipfi ḽa mudzimu ḽi ri vhavhuya vha ḓo tshila zwi tshi bva u tendani a ḽi ri vhavhuya vha ḓo tshila zwi tshi bva vhuṱalini hawe a ḽi ri vhavhuya vha ḓo tshila zwi tshi bva kha zwiṅwe ḽi ri muvhuya u ḓo tshila zwi tshi bva u tendani so nṋe ndi khou amba nga ndavhelelo ine arali nda ndi khou zwi amba nga luṅwe luambo nda ndi ḓo ri expectations uri kha vha vhe kha vha ri vho dzula vha vhe na zwithu zwine vha zwi lavhelela zwi tshi bva mudzimuni zwi fana na hezwi vhone hezwi vha tshi khou u shuma vha tshi vuwa vha tshi bva vha tshi ya mushumoni kha vhone vho no shuma vha na ndavhelelo ya uri ṅwedzi u tshi fhela ndi a wana malamba vha na ndavhelelo musi vha tshi dzhia tshelede yavho vha tshi i vhea banngani vha ri ndi na ndavhelelo ya uri ndi ḓo wana nzwalelo huṅwe vha vhudzwa zwa uri arali vha dzhia tshelede yavho vha i vhea miṅwedzi ya uri miṅwaha ya uri nga murahu ha tshifhinga hetshi vha ḓo wana zwo ita soso vha wana vha na ndavhelelo yeneyo ende vha ita ngo ralo ngauri ndavhelelo yavho ndi vha a kona no amba uri ndi ḓo ri ndi tshi swikisa hafhaḽani um tshelede dzanga dzi tshi ita mini mini nda ita one two three four five ngori vha na ndavhelelo vha na expectations dzine vha vha nadzo so ndi khou nyaga uri vha zwi ḓivhe uri zwenezwo zwa ndavhelelo dzine vha vha nadzo mudzimu na ndavha nazwo kha vhutshilo havho vhutshiloni a hu na muthu ane a tshila a bvelela hu si na zwithu zwine mbiluni yawe na muhumbuloni wawe a dzula o zwi vhekanya a zwi lavhelela uri ndi fanela u zwi ita nga iṅwe nḓila muthu ha dzuli a si na plan ine ya vha nayo heiḽa plan ine vhone vha vha nayo ndi yone ine nda khou amba ndavhelelo ine vha vha nayo thirare vhone nda vha fha plan ya nnḓu kana vhone vha ṅwalisa plan ya nnḓu vha plan ya nnḓu k ndi nyago i fhaṱa vha khou lavhelela nnḓu ya heiḽa ya fhala kha bammbiri vha i vhona vha nga ngomu vho dzula vha khou vhona na tv vha khou vhona na vhathu vha tshi ḓa vha tshi ri e nnḓu yavhuḓivhuḓi mara vha khou i vhona kha bammbiri ngori ndavhelelo yavho ndi yori u bva hafha bambirini yo ima hafha ḽa tshitentsini zwino na vhutshiloni ha vhutendi zwo ima ngo ralo hezwi zwe mudzimu a zwi amba ri tama u zwi lavhelela ra zwi vhona zwo bvelela musi mudzimu a tshi ri ndi tama zwoṱhe zwi ni nakele ri khou tama u zwi vhona tshi ri nakele ri lavhelele u nakelwa nga zwoṱhe vhutshiloni dzinani ḽa yesu khristo kha ri ye ndi tshimbile navho ndi ri khavho um eh, mudzimu u ya tama vhone vha tshi lavhelela zwithu zwavhuḓi zwi re zwivhuya na hu nori vhone vha vha na zwine vha ri ndi to dinwa nga ndi dinwa kha vha ḓemba ndi dinwa nga mudzimu a tshi vha lavhelesa ha vha lavhelese o vha patekanya na zwino khou vha dina ha vha lavhelese o vha patekanya na khou vha no khou vha dina u vha lavhelesa vha vhone sa muthu ngori mudzimu a tshi vha vhofholola a tshi vha vhea hafha ho ngo vha vhea na khamphani o vha vhea vha vhoṱhe dzinani ḽa yesu kha vha ri ndi sokou tou itavho kuṅwe kufhungo khoko a vha vhone na ḓuvha ḽavho ḽo ṱuwa vha ṱuwa vha vhoṱhe nga dzavho ngori lwendo holu ndi lwavho vha vhoṱhe na u bvelela ndi lwendo lwavho shangoni ḽeneli dzina ḽa yesu haleluya kha vha ḓo pfa zwine murena amba kha phisalema 20 ya mahumi mavhili pisalema 20 riye ri vhale um verse 4 ri vhale um eh, ndimana ya vhuna fhedzi vha pfe vho zwine ipfi ḽa mudzimu ḽa amba 20 verse 4 iri yehova nga u ṋeye zwine mbilu yau ya zwi ṱoḓa halala nga vuledze zwine wa funa u ita nga iṅwe nḓila eh, ndavhelelo ye ine vhone vha vha na dzedzo dzi expectations dzine vha vha nadzo hezwo zwithu zwine vha khou zwi ṱoḓa nga mbilu inthihi nahone nga lutendo fhungo ḽa mudzimu ḽi ri ndi ima navho vhone ḽi ri mudzimu nga u ṋeye zwine mbilu yau ya zwi ṱoḓa hmm. nga u vuledze zwine wa funa u zwi u ita nga vuledze mudzimu nga khunyeledze heyo heyo muloro wavho mudzimu nga vuledze hedzo expectations dzavho he hedzo vhaṅwe vhana vhana zwine vha vha nazwo malugana na vhana vhavho vhana vhaṅwe vhana zwine vha vha nazwo malugana na mishumo yavho vhana vhaṅwe zwine vha vha nazwo malugana na matshilo avho na zwoṱhe zwoṱhe na zwoṱhe zwoṱhe mara mupfi dzenedzo expectations dzo dzine hedzo expectations kana hedzo ndavhelelo dzo vhewa nṱha ha lutendo lune vhane vha vha nalo hu pfi mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu nga u ṋeye zwine mbilu yau ya zwi ṱoḓa na nṋe ndi khou amba na vhomatsheloni yanga nga dzina ḽa yesu mudzimu nga vha ṋeye vhone zwine mbilu yavho ya zwi ṱoḓa mara hezwi mudzimu a tshi vha ṋea zwine mbilu yavho ya zwi ṱoḓa zwi nyaga na vhone vho zwi lindela vha na ndavhelelo ya u ṱanganedza dzinani ḽa yesu kristo halleluya kha ri ri vhone pisalema 37 k vha pfe na yone ri ḓo vhala verse 4 man 37 verse 4 i ri ḓifhelwa nga yehova u ḓo u ṋea zwine mbilu yau ya humbela zwone ḓifhelwa nga yehova u ḓo u ṋea zwine zwine mbilu ya muthu ya humbela ndi zwine a khou lavhelela u wana a u humbeli tshithu tshine vha sa khou expect u tshi wana mbilu ya muthu i tshi humbela tshithu mudzimuni i khou lavhelela u ṱanganedza zwino i ri mudzimu nga u ṋeye zwine mbilu yau ya humbela zwone nga iṅwe nḓila hedzo expectations dzau hedzo ndavhelelo dzau kha dzi bvelele mara murena dzi bvelela hani dzi bvelela ngauri zwithu zwine vhone vha khou zwi lavhelela Zwo vhewa nṱha ha murango wa lutendo. Lutendo lwo takuwa kha zwe Mudzimu a amba. Mudzimu wa fulufhedzea. Zwino ene muṋe ene muṋe ene muṋe uri mudzimu nga a vha ṋeye a dovhe vhone vha ḓifhelwe nga yehova a vha ṋeye zwine mbilu yavho ya humbela zwone khou rabela nga dzina ḽa yesu ndi ri mudzimu nga a vha ṋeye zwine mbilu yavho ya zwi humbela ndi khou amba na vhone ndi ri mudzimu dzinani ḽa yesu hezwo zwine mbilu yavho ya khou zwi tama mudzimu nga vha ṋeye o to itela zwenezwo a tshi amba na vhone namusi a tshi itela hezwi zwino kha ri ye ri lavhelese zwithu zwiteṅwa zwiina zwiteṅwa zwiina fhedzi zwine zwa itisa uri vhone vha vhe na ndavhelelo yo wana zwithu zwihulu mudzimuni Ndi mini tshine vhafunzi vha nga tou ri tshi tshi ntakule lune ndavhelelo yanga i vhe ya uri nṋe ndi nga wana zwithu zwihulu Mudzimuni? Ndi tshini? Kha ri ḓo vhala number one, tshi tsho tou thoma thoma thoma thoma, Mudzimu ene muṋe u na maanḓa o kona u bveledza zwe a zwi amba a sa kundelwi. mudzimu number one mudzimu ene muṋe u na maanḓa a u kona u bveledza zwe a zwi fulufhedzisa hu si na u kundelwa kha ri ye ri vhone bugu ya vhaefesa ke vha zwi vhone uri mudzimu ene muṋe a tshi amba kha bugu ya vhaefesa u tou ri mini vhaefesa endemana ya vhuraru ri ye ri mbo ḓi vhala verse 20 i ri eneha ane a kona u simesa u kalula u shuma vha ḓo pfha mani ane a simesa u kalula u shuma zwine zwa fhira zwoṱhe zwine ra humbela na zwine ra elekanya nga maanḓa ane a khou shuma kha riṋe ah hey kha vha ḓo mpfhela hu na maṅwe maanḓa hafha kha riṋe o no khou shuma ende hu pfhi haya maanḓa ane a khou shuma kha riṋe haya maanḓa a re ane zwino a active kha riṋe hu pfhi Ene, Enea ane a kona u simesa u kalula u shuma, zwine zwa fhira zwoṱhe zwine ra humbela na zwine ra elekanya, nga maanḓa ane a khou shuma kha. Vha ḓivha, Mudzimu o vhea tshithu hafha nga ngomu kha riṋe. Hetshi tshiga tshe a tshi vhea hafha tshi pfi lutendo. Holu lutendo ndi maanḓa a Mudzimu ene muṋe, ende a si lutendo lune, riṋe a ro ngo tou lu thoma hafhu lutendo. Ndi ene muṋe Mudzimu nga tshilidzi tshawe o thoma u ri ṋea lutendo. Hezwi a tshi ri ṋea nga tshilidzi tshawe, riṋe ra kona u tenda, mara ho thoma ene. In fact, ho thoma ene a tshi tenda uri riṋe a ri rengulula kha thanda ya tshifhambano, ri ḓo ḓa ra vha na vhushaka naye. A vha na lutendo lwawe, a ri rengulula maanḓani a swiswi, a ri dzudza muvhusoni wa Murwa mufunwa wawe, a ri vhe a ri ambadza maanḓa a lutendo. ndi fhala zwine ipfi ḽa mudzimu ḽa ri muthu muṅwe na muṅwe elelwa maanḓa a lutendo haḽa maanḓa a lutendo ane a vha kha riṋe ndi aḽa ane a ambiwa nga hangeini kha iḽa iṅwe ndima i no ri maanḓani a mudzimu ro lendiwa nga lutendo lwashu zwino kha vhapfe hu pfhi eneha ane a kona u simesa u kalula u shuma zwine zwa fhira zwoṱhe zwine ra humbela na zwine ra elekanya nga maanḓa ane a khou shuma kha riṋe ndi uri hezwi vhone vha na expectations hezwi vhone vha na ndavhelelo ya tshithu yo vhewa kha vhuṱanzi ha zwe mudzimu a amba mudzimu a tshi shuma u ya kalula a fhirisa a fhirisa zwine vhone vha khou zwi humbula ende a dovha a ri ezwo o fhirisa a kona u zwi bveledza ndi khou kholwa uri vhone vha khou mpfa dzinani ḽa yesu ndi khou ri mudzimu ene muṋe u na maanḓa o kona u bveledza Zwoṱhe zwe a zwi amba ipfini ḽawe hu si na u kundelwa. U ri Mudzimu ndi Mudzimu wa lini na lini. Vho ipfa ndimana i tshi ri, Vhatuka vha a neta na vha maanḓa a vhawa. Hone vho fulufhelaho Yehova vha wana maanḓa maswa, ngauri ndi Mudzimu a sa ṋoki. Ndi Mudzimu wa lini na lini. Ndi Mudzimu ane ane u ri fha maanḓa hafhaḽa ri tshi shaya nungo. Zwino u ya kona uri vhone hezwi vha na ndavhelelo vha na ndavhelelo ine vha vha nayo ya zwithu zwine vha khou ṱoḓa kana ndi ndavhelelo ya phodzo kana ndi ndavhelelo ya uri zwithu zwi dzule zwavhuḓi tshithu tshi no dina vha ḓivha muthu washu ndi uri vhone vha tshi lavhelela zwithu mudzimuni vha mu fhana na time frame vha ri ita so mudzimu ita so mudzimu vha ḓivha uri vhatendi ro ḓowela nga maanḓa u tou khomanda mudzimu nṱhani uri ri lavhelese mudzimu ri tou mutenda ri tou mu khomana mudzimu ndi khou nyanga u ite hetshi ndi khou nyaga u ite hetshi hezwi tshi songo tsha tshimbila nga nga heyo nḓila vha nyama lutendoni mara hu na uri hu na zwiṅwe zwithu sa tshimbila hu tshi pfhi kha vha lavhelele zwithu mudzimuni ndi uri kha vha lavhelese kha ene murangi wa lutendo vha lavhelese kha ene mukhunyeledzi wa lutendo ende u ranga lutendo nga fhungo ḽawe ḽine a kona u ḽi khunyeledza tsinani ḽa yesu haleluya ndi, ndi, ndi tsho thoma hetsho ende kha vhakorinta ya vhuvhili ndi mana ya 1 verse 20 i ri pfulufhedziso dzoṱhe dza zwe mudzimu amba dzi wana ihina kha kristo yesu dzi fanela u wana ameni kha rine nga iṅwe nḓila kha rine dzi fanela uri zwi ralo arali murena o ri hewe wo nga vho dzula vhudzima mune wa ṱaḓula u ṱaḓula wo tou lala murunzini wa mukona zwoṱhe yehova ndi thavha yau ndi vhukhudo hau ndi mudzimu wau we a mpfulufhela ndi nṋe ndi no ima nda namba nda ri ihina ndi lavhelela tsireledzo ndi lavheledza ndi lavhelela u dzula ndo khuda ndi vhudzumbamoni ya wa ṱaḓulu ṱaḓulu naho thungo ino ha wa maḓana a na ḓana mara ndi ya zwi ḓivha zwo ri tshilidzi tshawe a tshi dzinginei kha nṋe Hu funa u takuwa ndavhelelo yeneyo ngauri Mudzimu u na zwe a fulufhedzisa. Ende zwino a vha pfe vha ite uri Enea ane a kona u simesa u kalula u shuma u fhirisa zwoṱhe zwine ra humbula kana u humbela a tshi tevhedza maanḓa a no khou shuma kha riṋe maanḓa a lutendo. Haleluya! A ro funwa mani we. Ro funwa ngoho ngoho ngoho ngoho. ndi khou humbela uri vha vha bve kha ho u kwata hune vha vha naho kha vha bve kha edzo mbilaelo mani kha vha bve kha kha muya wa wa, wa nyofho kha vha bve kha muya wa suspicion kha vha bve kha muya kha vha bve kha muya une wa vha dzudza vho vha tshi nga tshivhotshwa kha vha lavhelele zwivhuya zwi tshi bva mudzimuni nga thapelo dzavho dzinani ḽa yesu haleluya number two tsha vhuvhili mudzimu u ya kona uri tshilidzi tshawe tshi dzulele u ri ya ndela misi yoṱhe tenda riṋe ro lavhelesa kha phulofheso dzawe mudzimu u ya kona uri tshilidzi tshawe tshi tou ṋaṋa kha riṋe dzina ḽa yesu khristo kha ri ḓo ya kha bugu ya vhakorinta ya vhuvhili vhakorinta ya vhuvhili ri ye ri vhale 9 eh vhakorinta ya vhuvhili chapter 9 ri ye ri vhale verse 8 verse 8 i ri mudzimu u a zwi kona haleluya mudzimu u a zwi kona u ni ḓadzela tshilidzi tshoṱhe na ri ni vhathu vho ḓieḓanyaho hoṱhe kha zwoṱhe na vho fhufhumisa mishumo mivhuya yoṱhe mudzimu u a zwi kona uri vhone a vha ḓadzele tshilidzi tshoṱhe u a zwi kona zwino that's why ndori mudzimu u ya zwi kona uri dadzela tshi na tshilidzi ndi mini ndi favor ine mudzimu a ri itela songo thoma ra ra, ra to renga ndi u itelwa zwithu vha ḓivha ah ndi u itelwa zwithu vhone vha songo huṅwe vha sa zwi vha sa zwi deserve vha sa zwi songo vha fanela Mara tshiridzi tsha Mudzimu tsha ri, Hai, hoyu ho ngo fanelwa nga vhuṱungu hovhu, o fanelwa nga dakalo heḽi, vha ṋewa tshiridzi tshenetsho. Zwino upfi Mudzimu wa zwi kona u ri ḓadzela tshiridzi tshoṱhe, ra ri ri vhathu ra fhufhumisa na mishumo mivhuya. Haleluya! That's why ndi khou ri kha vha ḓo vha muthu ane a vha na ndavhelelo ya zwivhuya mani. Na vhone vha tshi vuwa matsheloni ndavhelelo yo vha i ya uri mini? Hai, ndo tshela zwezwi vhone. ha anḓatshela zwone vho no vuwa nga nga ḽeḽo fhungo a vha vuwi nga fhungo ḽa uri ndi livhuwa mudzimu uri heḽi ḓuvha mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu o ntonda o nnyita nga vhuthu zwavhuḓi na zwivhuya zwi khou ntsala murahu u ḓo mpha zwiḽiwa maswina anga a tshi zwi vhona na ṋamusi a vha koni vho amba ngo ralo uri mudzimu tshilidzi tshawe tshi ṋaṋe u anda ngori hezwi vhone vha tshi amba zwe mudzimu a amba yehova wa mavhuthu wa zwi bveledza khagala Ngauri u ḓo fashwa nga fhungo ḽa mulomo wau, wa vhofhololwa nga fhungo ḽa mulomo wau. Fhungo ḽa mulomo wavho kha ḽi sumbedze ndavhelelo ine vhone vha vha nayo Mudzimuni dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Tsha vhuraru, tsha vhuraru, Mudzimu u ya kona u ri ṱomola a ri thusa. nga tshifhinga tsha musi ri na ṱhahelelo nga iṅwe nḓila hezwi nṋe ndi na ṱhahelelo nda gidimela mudzimuni mudzimu a kona u nḓadzela uri ṱhahelelo yanga i fhele ndo ralo uri ṱhahelelo yanga i fhele vhushayi vhu fhele vhusiwana vhu fhele vhulwadze vhu fhele vengo ḽi fhele ngauri tshilidzi tsha mudzimu tsho hana kha ri gidime ri ye ri lavhelese bugu ya vhahevhere chapter 4 verse 16 ita uri iḓani noṱhe phanḓa ha khuluṋoni ya tshilidzi ni ṱanganedze vhuthu ni lamulelwe zwo fanela ngori ṱale zwo fanela uri ni vheiwe nilo ito ri to vhidzwa eh ri to vhidzwa iḓani vho iwe khuluṋoni ni ya khathutshelo ni ṱanganedze tshilidzi vho iwe ni lamulelwe zwo fanela Zwino vhone vha ri, Arali vha khou tou vhidzwa upfi kha vha ḓe, vha kundwa ngani u vha na, na, na, na, na, na ndavhelelo yavhuḓi i tshi bva Mudzimuni? Vhakegulu vhanga vha tshi ya mundendeni vha tshi tou i vhona goloi ya mundende i tshi ḓa mani u dzula o no, o no buka a tshi ri, Baphanya Eliani, ndi, ndi ḓo ṱuwa na mavhili ṋamusi, ḽiṅwe ndi yo fha muḓulu wanga. Ngori ndavhelelo yawe ndi yo ri, Nda vhuya nda vhona heyi goloi heyi, mundende wanga wo swika. Zwino vhone vha vhuya vha vhona promise dza Mudzimu. A a munende wavho wa ngo swika, ndamulelo yavho yo ngo swika. A tshi tori i ḓani khuluṋoni ni ya khathutshelo, ni ṱanganedze vhuthu vho iwe, ni lamulelwe zwo fanela. Tshilidzi tsha Mudzimu tshi ni ya ndele, i ḓani vho iwe, kho to vhidzwa. That's why nṋe ndi khori kha ri ḓo ro dzula ri vhe na ndavhelelo yavhuḓi zwi tshi bva Mudzimuni vhana vha khotsi anga. nga maanḓa vhone vhane vha khou ita thabelo nga maanḓa vhone vhane vha tenda mudzimu nga maanḓa vhone vhane vha ḓivha ipfi ḽa mudzimu vha tshi khou ḽi vhala kha vha vhe na ndavhelelo ya zwithu zwavhuḓi ngori mudzimu ha na tshiṱahe dzinani ḽa yesu khristo tsha vhuṋa tsho fhedza ipfi ḽa mudzimu a ḽi ṱahali ipfi ḽa mudzimu a ḽi sili Ipfi ḽa Mudzimu a ḽi fheleli. Nga iṅwe nḓila, tshe Mudzimu a tshi amba u ḓo tshi khunyeledza dzinani ḽa Yesu. Kha vha zwi ḓivhe vhone zwa uri Mudzimu u ḓivhiwa nga ipfi ḽawe, u pfiwa nga ipfi ḽawe, u vhonwa nga ipfi ḽawe. Ndi uri vha tshi ṱoḓa u vhona Mudzimu kha vha ḓivhe ipfi ḽawe, vha ḓivha ipfi ḽawe vha vhona Mudzimu, vha ḓivha ipfi ḽawe vha mu pfa, vha ḓivha ipfi ḽawe vha vha vha mu ḓivha vha vha- vha- vha mu- vha mu- vha- vha mu vhona vha mu fara dzinani ḽa yesu haleluya ndi khou amba zwezwo kha ri ye ri vhone bugu ya mateo okay eh Mateo ndima ya ya ya ya ya 24 ri vhale verse 35 ri kono ya tsini khunyeledza Mateo 24 iri vese 35 kha vha ḓo pfa fhungo ḽa mudzimu ḽi ri mini i ri ḽiṱaḓulu na ḽifhasi ḽi ḓo lovha maipfi anga one ha nga lovhi nga iṅwe nḓila murena wa khori zwe nṋe nda vhuya nda fulufhedzisa nga mulomo wanga a huna tshine ndi sa ḓo tshi bveledza zwino question ke mbudziso ke vha a zwi ḓivha zwe mudzimu a fulufhedzisa tshiṅwe ke tshi tshi a fulufhedzisa yehova ndi mulisa wanga thi nga shayi tshithu u mpha zwiḽiwa maswina anga a tshi zwi vhona u nḓolisa ṱhoho mapfura tshinwelo tshanga tsho ḓala lwa u ḓala he nṋe ndo dzula kudzimba mune wa ṱaḓulu ṱaḓulu ya u pfa ndi thavha yanga ndi mutshedzi wanga ndi bako langa thi nga dzinginyeni naho zwa vhifha dzithavha dzi nga sudzuluwa mivhundu mivhundu i nga sudzuluwa dzithavha dzi nga sudzuluwa mivhundu ya ya ya zwoṱhe zwa dzingineya tshilidzi tsha mudzimu a tshi nga dzinginei kha nṋe mulandu nga ndavha ya uri ipfhi ḽa mudzimu a linga luvhi na lini na lini ngori i ndima iri i ḽi ṱaḓulu na ḽifhasi zwi nga zwi ḓo lovha mara ḽa nga vha ipfhi ḽawe a linga luvhi a linga a linga pfhi ḽo expire a linga pfhi he ḽo fhelelwa nga tshifhinga a linga pfhi he he he a ḽi tsha shuma a huna hune ḽi sa shuma vhulwadze ni ḽi a shuma hey? vhulwadze ni ḽi a shuma haleluya ṱhaheleloni ya tshikene na tshikene ḽi a shuma tsireledzoni ḽi a shuma a ḽi lovhi dzinani ḽa yesu zwino nṋe ndi khou ri ri nga ima matsina ra lavhelesa zwivhuya ra lavhelesa zwivhuya zwi bva mudzimoni nga ndavha yori ipfi ḽa mudzimu a ḽi lovhi kha vhari ndi khunyeledze ngo nga ndima na iṅwe ine i vho nga i vho nga eh i vho nga tshirendo heyi ndima kha nṋe mani ngo i funa hayo i vho nga tshirendo ende hetshi tshirendo hetshi ndi hezwani zwine vha wana u tshi ita u tshi tshi imba na musi u woṱhe iri ndi ndi pfesa na ma 62 ndi khou fhedzisa ngayo iri muya wanga u wa fhumula wo livhana na mudzimu ngauri u tshedzwa hanga ubva wa ene ndavhelelo yanga i, i, i mudzimuni muya wanga u a fhuma hela muya wavho kha u fhumula uri tshetee wo livhana na mudzimu ngauri tshedzi wanga u bva wa ene ndi ene thavha yanga ndi mutshedzi wanga ndi bako langa a thi nga dzinginei naho zwino ho fhisa zwa ḓa vesi 5 ya ri muya wanga fhumula fhumula phanḓa ha mudzimu ngauri ndi tshi mu fulufhedza zwi bva ene ndi ene thavha yanga ndi ene mutshidzi wanga ndi ene bako ḽanga a thi nga dzingenyei ndi ene dzhavhelo ḽanga nga iṅwe nḓila ndi ene ndi ene mutsireledzi wanga zwino kha vha ḓo ri vho dzula vhone mbilu yavho i vhe na zwine ya lavhelesa khazwo zwi tshi bva kha vhuṱanzi hezwi mudzimu wanga mudzimu wo ngo shanduka naho shango ḽa pfhi ḽo shanduka mudzimu wo ngo shanduka naho wa pfhi nzulelo ya shango yo shanduka mudzimu wo ngo shanduka naho shango ḽa pfhi ḽo ita hani ta hani mudzimu ndi yone ola mulovha na ṋamusi na lini na lini kha vha ḓo lavhelesa zwavhuḓi zwine zwi vhuya vhone vhane vha tenda vhone vhane vha ita thabelo thabelo yavho mudzimu o ipfa thabelo yavho mudzimu u khou o i lavhelesa thabelo yavho mudzimu o i alokethela phindulo yayo zwino ndi khou amba navho kha vha lavhelele zwi vhuya nga dzina ḽa yesu haleluya khou ringa mafhungo enea vhone kha vha tende uri mudzimu u khou amba navho ha khou amba navho ngori u khou tama zwiṅwe u khou tama u vha ṱomola vha vhone vhuhulu ha maanḓa awe nga kristo yesu murena washu kha ri boye nga dzina ḽa yesu dzina ḽa maanḓa dzina ḽi re nṱha madzina oṱhe baba wa maanḓa oṱhe ri vha pfa nga ipfi ḽavho Ri vha vhona nga ipfi ḽavho, ri tshila nga ipfi ḽavho, ngauri ipfi ḽavho ndi tshithu tshi shumaho tshi tshilaho. Ḽa vulwa misi yoṱhe ḽi a ri ṱalifhisa ḽa ri vhonetshela. Ndo amba na vhana vhavho matsheloni ano khotsi vha ṱaḓulu nga vha tonde vha ite nga vhuthu fhungo ḽavho ḽi dzumbuluwe kha muthu muṅwe na muṅwe ri ṱalifhe ri vha na ndavhelelo ya vhuḓi i bvaho kha vhone Yehova wa mavhuthu nga dzina ḽa Yesu Kristo amen kho vha pembeledza vhone nga dzina ḽa yesu uri hezwi vha tshi fhedza thabelo hezwi vha tshi fhedza u vhala ipfi ḽa mudzimu zwenezwo zwe vha zwi vhala kha vha vhe na ndevhelelo ngauri mudzimu uya kona u ita a fhirisa zwine vhone vha humbula nga dzina ḽa yesu khristo mudzimu nga a vha tonde amen